Mae yna dros ddeng miliwn o ddefaid yma yng Nghymru, dair gwaith mwy na sy'n o bobl, felly mae yna dunelli o wlân yn cael ei gynhyrchu yma. Ar hyn o bryd mae ffermwyr yn cael pris isel ofnadwy am y cnu, felly sut mae'n mynd ati i godi gwerth? y cynnyrch naturiol anhygoel yma. Yma yn y dre newydd, mae'r bwrdd blaen yn cynnal diwrnod agored i ffermwyr defaid a gwahanol fudiadau i geisio dod o hyd i ffyrdd o godi gwerth gwlad.
Mae o'n gyfle i ni agor yn drysau, gwahodd ffermwyr ac unrhyw un sydd hefo diddordeb mewn gwlân i ddod yma i weld yn union beth sy'n digwydd pan mae'r glan yn dod i mewn i ni, ac hefyd i siarad ynglyn â'r gwaith sydd wedi bod yn cael ei wneud yn y flwyddyn diwethaf i ychwanegu gwerth. Mae'r farchnad wedi cryfhau, mae prisiau wedi gwella, a da ni'n gweld galw cry am lan o Gymru ac o Brydain. So mae o'n gyfle i ni, uh, wahodd bobl i ddod yma heddiw i siarad amdan y gwaith sy'n cael ei wneud. Yn ogystal â thrafod ffyrdd o gynyddu gwerth, mae maniffesto Gwlân i Gymru, y cyntaf o'i fath, yn cael ei lansio yma, gan Menter Môn.
Bron pobl di amhofio faint o dda ydy glan a, a be mae'n gallu wneud fel, fel textile, mae sustainable, mae'n biodegradable. Dylen y beth da ni'n siarad am, dylen, dylen pethau'r industry textile defnyddio mwy a mwy ohono fo. Chos da ni'n cael designers yn dod at ni eisiau gwneud, eisiau gwneud gwaith nhw'n Cymru bod nhw'n methu ffeindio'r yr out, outlet i wneud o. bod yna, mae yna mwy i glan na jyst dillad hefyd a'r carpedi, so da ni'n gobeithio experimentio i fewn i hwnna hefyd. Hynna beth da ni'n trio wneud, adio gwerth i'r glan, lawr i'r ffermwr.
Gyda mwy o bobl y dyddiau yma eisiau gwybod am darddiad y cynnyrch maen nhw'n ei brynu, mae'r Bwrdd Gwlân wedi creu perthynas gyda cwmni dillad gwely Devon Duvets a chwmni Harrison Spinks sy'n gwneud matresi. Ac mi fydd gwlân o Gymru! yn cael ei gyflenwi iddyn nhw. Pwy sydd yn prynu yn gwlân ni? So mae 'ne oddeutu 50 y cant o'n gwlân ni'n aros yma yn y Deyrnas Unedig, a 'dan ni wedi gweld yn y ddwy flynedd dwytha, ers y sefyllfa hefo'r pandemig, mi ma' 'ne lawer iawn o ddiddordeb mewn gwlân o Gymru, mewn gwlân o'r Deyrnas Unedig, a mae hynny'n un o'r rhesymau y bod ni 'di lansio y llynedd peilot, cynllun peilot, um, cynllun olrhain, mi oeddwn ni'n gweld y diddordeb a mi oeddwn ni'n ymateb i'r diddordeb yna ac gan bod o yn ffordd dda o ymateb i ofynion y cwsmer ond hefyd yn ffordd dda o ychwanegu gwerth i wlân y ffarmwr. Sut mae'r cynllun yn gweithio? So mae'r gwlân yn dod i mewn i ni, a wedyn unwaith mae'r gwlân wedi cael ei, ei, ei greidio, mi rydan ni yn, yn sganio QR code ar ar ar gerdyn yy i bo- i bob gred. Mae'r gwlân wedyn yn mynd fewn i'r i'r yym peiriant pacio. Eto, da ni'n sganio y y QR code. So mae bob basged o wlân sy'n mynd mewn i'r belen yna, drwy sganio y y QR code, mae gynnon ni'r data sy'n dangos i ni gwlân pwy sy 'di mynd fewn i'r bêl yna. Da ni mond yn mynd i allu gwerthu o fel gwlân yy traceable. os ydy'r cwsmer a'r prynwr yn fodlon talu premium amdano fo. Nown ni ddim i werthu o fel Tracy Woolwool, sad yn ei cael y premium.
Un ffarm sydd yn cyflenwi gwlân ar gyfer matresi ydy Rhiwedog ger y Bala. Mae nhw cadw 1,400 o ddefaid yma.
Wel ie, mae o'n wbeth sy'n mynd i gynyddu gwerth y gwlân. Mae o'n syniad da debyg achos um, Da ni bell i ffwrdd o fod yn cael digon am y glan, fel mae Iwan. Mae pobl di mynd, maen nhw'n licio olrhain uh, ac a gwybod lle mae, lle mae cynnyrch uh, wedi cychwyn, uh, rhyw fath o'r cig. Uh, a wedyn mae'n siŵr bod o'n bwysig mewn ffordd bod, uh, bod nhw'n cael gwybod rhyw fath lle mae glan wedi cychwyn ohono. Ti'n meddwl falle nad ydy ffermwyr yn sbio digon ar werth gwlan, bod o'n bod o rwbeth ma' rwy'n dim ond yn ei wneud o ran lles a iechyd da ni fel... Yndi. ...y cneifio. Wel yn bendant felly gyda i ofn 'da ni ar fai ond felly 'da ni fel ffermwyr 'di mynd ŵan i edrych ar wlân achos 'da ni'n gwbod 'da ni'm yn mynd i ga'l nesa beth i ddim amdano fo yy ond 'da ni 'da ni ar fai mae'n siŵr achos mae o'n gynnyrch a dyle bo' ni'n ca'l mw- yy mwy amdano fo. Sy'n deimlad ydi gwbod y bydd 'na bobol yn cysgu ar wlân rhiwedog Wel ie mae o'n yy deimlad da iawn mae siŵr gen i yy gobeithio bydd yy bod o'n mynd i neud digon o wahaniaeth ynde? Achos yy dwi'n amer bydd yy y bydd o ma' nw'n sôn am yr hugain ceiniog y cilo 'ma yy yn chwaneg leni 'di o'm yn mynd i fod yn llawer ond yy mae o'n gychwyn dydi so wel gobeithio bydd 'ne Dipyn o ddefnydd yno fo by bobol yn cysgu mwy yy tawel yn ei gwlâu a gwbo bod y gwlân glân naturiol yy lleol heb heb gorfod trafeilio'n bell yy o dan ei phenne nhw.
Nôl yn y dre newydd a sut mae'r flwyddyn nesaf yn edrych ar gyfer gwlân.
So os o'n i'n edrych ar y miwl, y Welsh miwl, y llun Texel ar gyfartaledd, 40 ceiniog y kilo ydy gwerth y gwlân hwnnw, ac os 'da ni'n edrych ar y ddafad mynydd Gymreig, gwerth y gwlân hwnnw ydy 17 ceiniog y kilo. Be ydy pwysa un cnu ar gyfer taledd? Ar gyfer taledd, dau gilo. So os 'da ni'n edrych ar y Welsh Mule, Texel, Llŷn, 40 ceiniog y kilo, so ti'n edrych ar 80 ceiniog y cnu. Felly, wrth edrych ar y ffigyrau, mae gwerth cnu ar gyfer taledd yn rhyw 80 ceiniog. Mae cost cneifio ymhell dros bunt erbyn rwan, felly mae ffarmwr di gneud colled. Cyn dechre! Yndi, a da ni'n derbyn bod ffarmwr di bod yn siomedig, mi rydan ni'n siomedig. T'mo, ond da ni di cael dwy flynedd heriol iawn, da ni di gweld y farchnad yn gwella, mae'r pris, fel da ni'n deud, wedi dyblu, a da ni yn gobeithio fod y farchnad yn mynd i barhau i gryfhau yn y flwyddyn nesa, a bod yn agosach at uh, dalu costau cynifio, cos dyna ydy'r isafswm dylsyn ni wastad fod yn malu ato fo, ond ar ôl hynny wedyn bod ni yn symud ymlaen o hynny hefyd. So da ni yn sylweddoli, ond, ond fel dyna, haid i ni fod yn positif yn yr ymateb da ni wedi cael yn y farchnad lle mae yna ddiddordeb mewn glân, lle mae'r prynwyr eisiau cynllun olrhain a, ac yn y blaen. So mae yna lawer iawn yn mynd ymlaen yn y sector, a fel dwi'n dweud,